thlirtute a hmasa in chibei leh vek u le. Israel leh Palestina indona chuan thlariat lai mai a awh chho ta a, chumi avang chuan Gaza naupang ten hri chi hrang hrang an kai tan ta. Israel leh Palestina kan tih hian Mizote rilru ah leh khawvel Kristiante rilru ah chuan Israel lampang, kan awn tlangpui a, kan darthlalang leh kan en reng chu an ni. Amaherawh chu indona ina a ken tel Palestina mi rothap an ti teh ang. Yaha Sinwara plant avangin Israel chuan ha a yaha tiin a do let a ni a, a theih tawp a chhuah a. Chumi avang chuan pawisawi lo nunau ten nasa takin an tuar a, An theih pa tawp chhuahin lo dan let tumin Palestina hian bei let thin mahse Israel dona chuan a hneha a chi mih mek a ni. Chuvang chuan Pathian lam chang Israel te hnathawh leh bomb avangte a thil tihchhiat nasa tak avang hian Pawisawi ve miah lo nu nau ten an tuar mek a ni a, hei hi khawvel pawn Free Palestina tih te nasa takin media ah te leh thil tam tak ah an puang chhuak mek a ni. Chumi avang chuan bawm leh chenna in chu a chhiah a, amaherawh chu an chhan phak tawh loh te chu thil pawi tak tak ah leh thil hrehawm tak tak ah awm thin mah se, A pawimawh ber nunna chu an chan mek a ni. Chungte zingah chuan future leh kan innghahna ni thin an fateah chuan a thawk mek a, chaw tha an hmu thei lo va, tui intur thianghlim an hmu thei lo bawk. Naupangtea kaw tha lo leh santen benvawn nei an tam em em a. Humanitarian aid. Rural drugs leh a dang tam tak ten Gaza-a nu naute mamawh an thawn lut thei si lo. Chu harsatna chuan pawisawi lo nu nau a bikin naupang ten hri chi hrang hrang a proof laih theih loh an vei nasa tih Al Jazeera correspondent Central Gaza Clinical Nutrician Rana Zautar chuan a sawi a ni. Rana Zautar chuan heng kawtthalo santen bakah hian Hepatitis vei naupang ninety per cent a nawm thu a sawi bawk a, Gaza-a chaw an hmuh te hi chaw thianghlim lo, tui thianghlim lo leh a chhumna thianghlim lo te avang leh hri chi tam tak a tel avang leh natna hrik a tam avangin, Naupangte hian he hri hi an vei nasa a ni tih a puang a, naupang sawmthum pahnih lai an boral tawh a, naupang eighty five per cent te hian local chaw an dawh thin a, local chaw kan han tih hian kan hriatthiam dan tur chuan ruai theh chaw a ni mai ang chu, chung chu an dawh thin a ni, an chawbawm thianghlim loh avang te leh an chhumna tui thianghlim loh avang tein heng santen leh kawtthalo te hi. an tuar mek a ni. Chuvang chuan naupang pumnem leh hrikai hma taksa chak lo te ah hian kai an tam zual em em a, tin chawchhum tu pawl kan tih ruai thehna a fatu kan tih ang chi, NGO an nih ang chu, heng te hianin theipa tawpin, Thu an puang chhuak a, an au chhuah pui ve a. Chung te chu naupang chaw pek tur an neih tam tawk loh thu te, tram an hma bak thu te an sawi a ni. Al Jazeera correspondent Zawrn Changin Rana Zautar chuan indona hi a reh mai loh chuan rilṭam a thih mai Gaza naupangte hian an hma bak a ni a ti a. Tin, a chhan theih dan kawng a awm thu sawi bawkin humanitarian aid leh malnutrition rawn keng lut thintu NGO te, World Drug tih te khang zawng zawng kha rawn lut thei se la chu heng thihna hi kan pum pelh ang a ti a ni. Chutichuan heng indona avanga. Pawisawi ve lo, mi pakhat ropui tumna avang te, hnam ropui tumna avang te a khawvel inharsatna a tawh. Pawisawi ve lo, naupang fel tak tak rilru thianghlim kan tih tena an tawrhna hi a va rapthlak thin em. Chuvang chuan indona hi tawp thei se la, amaherawhchu kan Pathian thuin a sawi angin hun tawp kan hnaih tawh a lo ni reng a, chu hun tawpah chuan kan en bik leh Kan mit fukna Bible pawn a ziah hun tawp indona rualrual thi kan ti dawn nge? Pathian leh Setana indohna hi kan hnaih tawh em em a ni. Chuvang chuan ringtute kan inbuatsaih thar a tha hle a.